Du hues sécher den. Wéi kann ech den Wéi geet dat iwwerhaapt?
Du hues sécher de Spongebob Film gesinn, ne? Wat?
De Spongebob Film. Jo.
Wou ze bei der Strooss do ukommen, wou et einfach riit erof geet. Ween ass do? Do steet esou, Wo ist denn hier die Straße? Straße? Straße? An da geet d'Kamera ëm op hien, Straße? Straße?

Wien dierf sou klicke mat schloen de Bam? Nee du kanns och einfach mam du kanns och einfach mam Déngens man. Einfach drop schloen jo. Wou sidd dir? Ech sinn am Bësch alleng an ech heeschen Kloer zwee d'Killer.
Schléi an zerfällt komplett mat der Wuerzel raus. Ja dat ass dat mécht Sënn. Mir si vu Greenpeace hei. Mir hunn mir sollen hei e puer Beem ëmholzen am Numm vun der Gerechtegkeet. What the fuck? Am Numm vun

Jo. Ech hat virdrun ee fonnt.
Oh gutt, gutt, an du hues och net méi wéi 3 Meter wäit iwwerluet, hä? A mä ech si sou blöd an ech léife Steen mat ran eran. Jo.
Sou en halwe Fiels, ne? Hat een. Boah, dat ass elo scheisse, gell? Kréien ech mat enger Ruine daags och nach Zombien ëmbruet? Bestëmmt.
Probéier.
Jo, wann net, da muss ech d'Longhorn huelen, ne?
Mann, ech gleef net.

Wann s de dorop a waars, da waars de gutt wéi dout. Jo, et ass eng schéi Bréck. Wéi weess de wéi war?
Kuck eng Kéier genau hannert der, wat do ridaus ass. Do lung et, do lung et selwer mat dem, mat dem Barrett Snipergewier, Kaliber 50, mat senger während dem Fueren an de Kapp geschoss. Boum!

Tä se repetéier gewier. Sin mol gespannt wat déi drop huet. Sin mol gespannt wéi eng Munitioun doranner kënnt. Oh Screwdriver.
Inspect 7,62 a mol ah déi kritt mous SKS Munitioun. Aha laf mer weider oder? Jo komm mee du kann an der Scheier ne. Jo ass soss näischt méi do eppes interessantes. Hei ass e wäissen Helm. Wéi leeft dann dofir?
Kënnt Zombie gelaf, dat sin ech.

Mee nee, déi muss.
Mir ginn erop als eischt an d'Dierfer. Ok.
Bei d'héich Haiser? Jo, bei déi.
Bei. Ech gi mat der Longhorn bei d'héich Haiser.
Ok.
D'lescht Joer, d'lescht Joer ech mam Jeff, gell, war ech mam Jeff ënnerwee. Du wollt se och ménger Longhorn spillen, gell? Sot ech, Nee, dat wëll ech net.
Du has nach keng, oder?

Jongen, hei sinn nëmmen e puer Haiser vun Interesse. Dat heescht, e Bürosgebai, eng Schoul an nach e puer Supermärkt. Mhm.
Keng héich Haiser. Dach, héich Haiser méi wéi genuch, mee do fënns de awer näischt drop. Jo, esou wéi e Poul am Blut stinn do. Ech lafe mol direkt weider bei d'Schoul, ne?
Ech lafen einfach blann ronderem, ech hu kee Plang wou waat wou waat ass. Ech komm bei d'Schoul. Dach do ass d'Schoul,
mengen ech.
Mengs de also, jo? Du mengs dat also? I think so. Oh, hei ass dee coole Balkon, wou ech dru rofgefall sin. Tu mer hei. Oh yeah, eng Spotter!
Ey, mëttlerweil kann ech duerch de Plaffong am Schoulgebai kucken. Lol.
Roffel. Gin dir wuel emmer manner Bugs, he? Rolling on floor by laughing. Oh dat ass déck cool, d'Trap, d'Leeder erop ze klammen an nees sech mega ronderëm wackelen.
Klëmms du Leeder erop? Composite arrow, nee ech brauch, da brauch ech och en Arrow dofir.

Bon, wat, ech pak oh. mol meng Longhorn aus. Mir dat Haarzelt an lo blutz du rëm sech a géi Réckel mol. Ech hunn ze scho dräi Mol geschloen, ne? Ech sti virun em, ech schéissen ze of an et geschitt guer näischt. Boah, du domm Fotz, du gell. Esou, do hues méi. Jo, soss schloe mech der einfach nach 300 Mol. Oh super, lo blutten ech an ech näischt fir mech ze verbannen.

Boah Jongen mir mussen sou lues weider ne. Hey dat Bürosgebei ass awer geil.
Brown Hunter Pads. Ja ja déi ware virdrun net brong he.
Déi sinn zwar.

Bacon Beans. En Zombie. E Screwdriver.
Kommt an den anderen Supermarché, da läit eng Pickaxe. Aus der Munition.
Ech brauch... Nee.
Ech brauch SK aus Munition. Oh oh. Den Zombie steht virum an e beweegt sech net. Dann schloen.
Putain, Jongen, ech muss dringend, gell, äh, Healthy ginn, gell. Huet kee vun iech nach ze buffen dobäi, zoufälleg? Nee. Dach, mee keen Öffner oder sou. Ech hun en Screwdriver.
Ja ech gesin och nemmen nach gro ne. Ech iessen mol eppes aus der Strooss einfach mol sou.

Sou, an ech géing soen, da gesinn mer ons bei der nächster Folg erëm hei bei Let's Play Daisy. Atti. Ja, Mann. Atti. Ey, An denk ëmmer drun, kostbar Pommes ze drénken. Ciao.